hei kan sawi duh chu tun hnaia Mizoram Public Service Commission, MPSC, kan tia a hna lak hrang hranga thil fel tawk lo leh dik tawk lo a nasa em em mai a, tun hma thleng ngai lo tam tak a rawn thleng a, chu chanchinbu leh social media kaltlangin kan hmu vekin ka ring a. MPST hna laka thil dik lo thlengte chhui chhuak a a mawh phurtute dan anga hrem turin Mizoram sorkar hi kan Chief Minister hi kan phut a ni tih hi thupui leha kan vuah ve rawih a chumi chungchang chu a theih ang angin kan tarlang dawn a ni. Hei kan PAC member Pu Kei Ria Chaw, IAS retired a awm a, MPSC Chairman hlui a ni a, kum sang hnih sawm panga vel khanin a chhuakin ka hria ka pu a dik em ka hre lo va. Chu chu a ni hi pawh hian thil kalphung tam tak a hriat ka ring a. MPSC hi India Constitution Article three one five hnuaia din a ni a, chu chu Mizoram mai bakah India ram state zawng zawngin an hman tur a tih a ni a. India dan pui hnuaia din a ni a, a zahawm em em mai a. Hemi a composition, chairman leh member te pawh hi India dan puin a phut angin Mizoram sorkar chief minister-a ruat kaltlangin, Governor-in a ruat a ni tih kha kan hre vek awm e, kan hre thar bawk ila. Chu laiah chuan Mizoram sorkar mawhphurhna eng emaw chen a awm lo thei lo a ni tih kha kan tarlang duh a. MPSC-ah hian Mizoram chhunga, MPSC hian Mizoram chhunga hei sorkar hna lak sang sang thei ber atanga promotion tih te, regularization tih ang chi te Group A zawng zawng kha a la fai vek mai a, a thawktute an rimin an hah tawngkhawng hle ang tih pawh kha a hriat a ni. Chuvang chuan MNF-in kan sorkar lai khan ṭa hmasa khanin MPSC chhawk zang khaina turin kan President Zawmtak Pu Zoramthanga ruahmanna a fing hlein ka hria a. February ni sawmhnih pariat sang hnih sawmhnih khanin MPSC hnalak rip lutuk chhawk zangkhaina turin Mizoram Subordinate Service Selection Board kha MSSB kan tih kha MFSSB kha a din a ni kan sorkar khan. Covid te lo nia thil tam tak kan ti thei lovin ka hria a. Amarawh chu Sanghnih sawmhnih hnih khat te, sanghnih sawmhnih pakhat chu hnih hnih chhunga mssb annual report bu en chuan kan sorkar khan hna kan lo la tha in kan lo la tam khawp mai ka hria a. Mpsc pawh kan chhawk zang khai viau nih khan a lang a report a lan dan in. Hei kan kuat chhuak a, MSS Biakin Sam Hnih Sawmhnih pakhat leh Hnih khat hnih hnih Annual Report hmuh theih a, a hnalak ah hian Direct Recruitment kha za sawm pasarih lai kan lo nei hman a ni, Department hrang hrang ah khan. Kan MSS Bi hnalak thei chin kha Group B Chin Non Gazette Post kan ti a, kha mi leh a hnuai lam ho kha a ni ta a. Recruitment za sawm pasarih awm kha chu pui tak a ni, tin bak ah mi sangkhat zaruk sawm pariat promotion tur departmental te exam MPSC na alo tih tur kha chhawk zangkhai nan MSSB khan tikhan alo ti bawk a, mi sangkhat zaruk sawm pariat promotion tur buaipui pawh kha hau tak tak tur a ni. Tin, departmental exam vawiza sawmriat pakua kan lo buatsaih bawk a ni kan sorkar khan. MR atanga contract a tih nghe kha sawmthum pariat lai kan lo nei bawk a, tin hei temporary service kan tih sorkara eng nge an nihna pawh chiang lo mahse sorkar hnathawk ve si kan tih ang chi kha confirmation kan tih kha mi zakua sumkua pathum hnenah mssb khan a lo pe tawh bawk a nia. Hnathih nghehna kan tih hemi regularisation scheme kan tih regularise na kha pawh sawmnga pahnih laiah a lo nei bawk a ni. Kan thian te MASSB hnuaia aspirant kan tih exam ve thin, hna dil ve thin kha tam tak an awm a tin kan u te pawh kan nau te pawh an lo awm ve nual a. Ka zawt a MASSB kalphung kha a fel fai an ti hle a, a question set dan te interview te pawh a changkang an ti ni. MASSB function chhung khan Hei Pu Rammawi kan advisor, chairman a nia, a dawtah Pu Ramhmangaia sang leh sawmhnih pathuma a rawn nia, hna tam tak in thlan dawn avangin kan la hman tawh lova. Khami kan sorkar in a kalpui chhung khan hming hliauna chhe te mah ni kan nei miah lo. Chu chu a ni. Chuvang chuan thalai ten an fak a, kha vang khan mssb avanga hna hmu tam tak promotion hmu tur ro mpsc chuan kal la se a kal muang a, a kal chak lova. kha kan hre vek a, pension tur tam takin an pension hmain promotion te an hmuh theih phah an chhawr tangkai em em a ni tih kha kan hriat a ngai a. Chu chu zpm sorkar thar a lo piang a kan Chief Minister in a tih hmasak ber chu mssb kan hriat dawn a ti a ni, kan hre vek a ni. December ni Lee Session ah Sangni sawmhnih pa thum khan mssb thiana tur kha a puang rup mai a, mssb kan hriat anga MPSC kan thuam chak dawn a ni a ti a ni. Amaherawh chu Chief Minister in khatia ti chung khan a thuam chakna hi kan hmu tam tawk lo nge ni aw, vawiin thleng a tihsual leh ti dik loh an neih tak teuh mai hi ti hi zawna lian tak a ni a. Tin, tun hnai, tun hma a thleng ngai lo kan sawi ang a, MCS exam kan ti mai a, combined exam, sanghnih sawmhnih panga result kha February ni hnih a chhuak a, kan hre vek a, MCS a tling pakhat kha an ti tling vek tawh a, amaherawh chu Mizo ni si kha Mizoramah a awm lo tivang khan an rawn paih leh a, mahni lawkah May Ni sawm pathum sang ni sawm paruk khan MES kan tia Mizoram Engineer Service Junior Grade a la teuh a, Mizoram sawrkarin tah khan a bikin Engineer Electrical and Electronic Engineering wing ah MES pasarih lak tura pariat an han ti tling a. Pariat tling, a pariatna tling kha a hnuah pasarih lak tur a ni tih an hriat leh avangin an paih leh a. Kul kawn vengah sawn a awm a, a khawngaihthlak asin an veng YMA ten lawmpuina ten an lo nei tawh bawk si a, paih an ni leh kha. Heng hi MPSC history ah la thleng ngai lo a ni a, fimkhur tawk lohna lian lutuk a awm a. Kan sorkar hian hei a hmuh hmaih tur a ni lo tih hi vawiin eng ka sawi duh a ni. Mizo thalai hna zawng mek leh khat hiam zirna avanga sum tam tak hreng rilru thianghlim te hian MPAC zawmna an hmuh hmaih ang tih a hlawm a ti bawrh bang tu te hi kan sorkar hian a chhui chhuak tur a ni tih hi vawiin hian ka tarlang duh a ni. Tin nichin a ka sawi mai kha ni lova, tunhnai kum khat leh thla li sanghnih sawmhnih panga, February atanga, sanghnih sawmhnih paruk vawiin June, kum khat leh thla li chhung hian MPSC a nichin a ka sawi result lian tak tak tih sual mai bakah ti dik loh tam tak an nei a. Chung zingah chuanin An thu chhuah tawh siam chhan leh na hi corrigendum kan tia, vawi sawm panga hial an nei hman a ni. Awmzia chu thla tin thil ti sual ang an ni. Mnf sorkar laiin a thleng ngai lo, Congress sorkar laiin a thleng khat khawp mai. Chungtiangah chuan fimkur tawk lo vang an tih sual te hi hming leh address tih sual te, entir nan an sarki lo ti dik lo te, kum limit, age limit dik lo te, sawt list a lo awm tawh paih leh ang chi te Tin, valid li sa tel lo tih tel leh te, syllabus han siam that leh te, qualifying mark dik lo lo tar lan ang chi te, tin, candidate qualification ziah sual te, interview tura an koh tawh koh leh si lo ang chi te, tin, minimum qualification ina a phak loh avanga hnawl ngai ang chi leh ang chi kha leh a dang dang kha eng emaw zat an lo nei tawh a ni. Chuvang chuan thalai leh khathiam te hian MPSC hi an rinnaih an hloh tial tial dawn nih hian a lang tlat mai a. Chuvang chuan an siam that anga i ni. He sorkar hian he thilah hian dik lo awm ngeiin a lang a, chu chu chhui chiang sela a mawhphurtu te hi dan angin an chungah action la se tih hi duhdan a ni tih kha Kan tar lang duh a, tin mssb kalphung kha eng emaw chen kha kan rawn highlight ve lo tel lova, a then chu sawi tawng khanin mssb kan ti lian ang, kan ti chang tlung ang an tihna kha a sawt mawh hle nih hian a lang avang hian thil pawh ti sual rum rum an ni tih te pawh a hriat in ka hria a, an MPSC a thawk te an sual vang ngawr ngawr pawh a nih loin ka ring, na lak a tam em em ve a, tun sorkar hnuaiah hianin a lawmawm khawpin ka hria hei pawh hi Mizoram sorkar chungah pawh thalaite aiawhte pawn lawm thu kan sawi ni sela, amaherawhchu. mi dinhmun sang taka awm tawh tur a ngaih te, an result dinhmun avanga an han hniam leh ang chi te pawh kha a tha lo hle mai tih kha kan tarlang duh a. Tin, kan sawi leh duh chu kha kha ka sawi MPSC chungchang ka thusawi a ni se la, kan sawi leh duh chu kan Chief Minister enkawl, A Finance Department-ah hianin Congress leh mnf hun laia thleng ngai lo, thil tha lem lo he kalphung thar sawrkarin a thleng a nih tih hi vawiin a entarlan leh ka duh a ni. Thil lian tham pahnih mipui nawlpuina an hriat fuh theih lutuk loh tur mahse, Lian em em mai a awm a. Pakhat chu kan hre viau vang a, Opposition a an awm laiin zpm hruaitu ten an sawi tam ber chu Ruling mla leh Minister te corruption tihna awlsam ber chu restricted hmanga hnah inpek hi ni a, Kan ti ve dawn lo a ni tih uar takin an sawi a ni. Pu Duhawma phei chuan restricted tender hi kan ti ve dawn lo a, kan lo ti a nih pawn a awm khawp ang tih kha a thu sawi kha vawiin thlengin a viral theih. Video hmuh tur tam tak a awm a. Sorkarna siam tum luat avang kan tih theih loh tur Lo tiam vak that lohna te pawh a langin ka hria a, chu chu keini party pawh hianin kan uluk angain ka hria thu sawi kawngah te. Sanghnih sawmhnih pariata sorkar na kan siam duh luat avanga kan tih theih loh tur kan lo sawi emaw kan lo tiam vak khan tun ang laia video a han record te tute mai pawh hian hei smart phone hi kan nei vek tawh bawk sia kan fimkhur angai hlein ka hria a. Chu chu Pu Dawma khan a sawi nasa hle a ni. Amaherawhchu a han sorkar a, mnf leh Congress sorkar aiin an uar sauh zawk emaw tih mai tur a ni a. Ti ngai lo, an rawlpui a rehriat ten den hmanga hna inpek phalna, blanket approval, kha April ni sawm panga sang hnih sawm hnih panga khan an ti chhuak a ni. Pui tak a ni. Rehriat ten tender kan ti ve dawn lo titute-na an thuchhuah hi a rap thlak hle tih te pawn a sawi thei awm e tih kha kan tar lang a. Chuan a palhni lehnaah chuan hei nimin June ni sawm khan kan Chief Minister ina a enkawl Finance Department in notification a rawn ti chhuak leh a, India leh Mizoram ina remna kan neih hnu aw, state kan nih hnu ah a vawi khat thlenna niin ka hria. Chu chu Hei kan hre vek a, kan hotute chuan eh a nawlpui mipuite chuan kan la hre thiam pha lo pawh ni mai thei a. State SPAB kan tia State Purchase Advisory Board chu chu nuai zahnih sawmnga leh a chunglam, Sorkar bungrua leh thil dang lei dawna lo en dik a, he kan thil lei tur he contractor he farm tena an ruah hman hi a dik em a fel hlel teh awm em tia lo en dik a, sorkar sum leh pai a rent chem ang theng bera lo ngaihtuah a a lo verify tu tur kan ti ang chu chutiang chu a ni ber a, SBME state kan hnih hnuah. A chairman ah hian chief secretary a awm ngar ngar a, nimin ah Mizoram sorkar finance department in thu a chhuah a, chairman thar atan chief secretary ni lai ni thin chu dah bawvin commissioner and secretary Secretary Finance Department kha Chairman-a an ruat a nih chu. A ma khawp mai. Tunah hian kan sawrkar hian Commissioner e Secretary te ah hian Secretary chu Chief Minister, ICAS kan dia, Indian Civil Account Service kan nei a. Chief Minister Secretary a ni bawk a, chu chuan SPAB a Meeting Chairman a nei ang a, a ni takah chuan SPAB a thil rawn kal hrang hrang sorkar mamawh lei dawnin Department ten Procurement chungchangah te thil fel hlel leh fu lo te tam tak an rawn dah ve thin a ni. Chu chu kan sorkar kal ta pawh khan tam tak a awm, department a an differ kan tia, an thawn let eng emaw zat kha a awm a nih kha, an lo en uluk thei le, hei hian kan lei lai hi hei hi eng nge kan mualpho na tur awm em tih chu amarawh chief minister, secretary khan an rawn control vek nawn tih na ania, tin bakah he member composition ah hian secretary hi, Department Secretary a ni, Department Head a ni. Mipui nawlpuiin an hriat loh tur mahse sorkar official tea boruak tha lo awm tur he thilah hian a rawn awm nghal bawk. Chairman kha ICAS, Indian Civil Accounts Service a ni a, tunah hian a thar a. Member Secretary-ah khan Department Secretary a awm chuan IAS an ni tlangpui. Indian Administrative Service, All India Service, hian Central Civil Service, cen, aiin an sang zawk si a, an chairman hnuai hian secretary hi an awm duh kher ngem tih pawh hi ngaihtuah tham tak a ni. Chuvang chuan a fuh lo hle a, chu mai a la nen lo. He notification ah hian State Work Advisory Board chairman an rawn thlak leh a, chief secretary ni thin kha engtik lai pawh awm reng thin kha thil kal pung pangai ah, Tuna Chairman thar bawk khan dah leh a ni. Chutah chuan PWD hnalian khawih thin enkawl nuai zanga chin chung lam thawk tur te, Contractor lo thli thlai a, an financial process enge an an thawk zo ang em, sorkarin enge tah hianin hlawkna tur leh hlawk lohna tur a neih tia lo enkawl a, lo la a, kha contractor an rawn refer te kha lo pawm a lo pawm lo a lo hnawl thei tu tur a ni ta a ni he State Work Advisory Board ah hian CS mithiam IAS awm thin kha awm tawh lovin mi dang an awm dawn a. Chuvang chuan engkim mai hi Chief Minister Office rang hian an rawn control thar leh ta vek dawn tih hi a lang chiang em em mai a. Chuvang chuan Tun sorkar kan hrawn mek hi dictator sorkar a ni chho em? Tun hnai an boruak te enin tih hi an zawhna te pawh a ni. Mahnia Tourism Department ah thil duam lo a thleng a kan hre vek a. Chutah chuanin.

Document tam tak lak chhuah a ni a, tah chuanin official DPN AR official tam tak an vai na niang chu a Minister thlengin a thei loh thu sawi vek a ni. Chief Minister-in a thuneihna hmangin a ti tlang ta a, MZP-ten an do dal tih kan hre vek a ni. Rawihnawn a ni ta lo a, banna a siam ta a. Khadila khan kan sorkar hrawn mek kan Chief Minister chuan thil dik lo leh thil tha lo tak mai ti a tum a, a hnuai chiah awm Home Minister in thil tha leh thil fel tak a tih a lo tum thung a, chu laiah chuan inkar lian tak an nei ni hian a lang ta a. he lai a kan sawi chhuah ni ta se, tunah pawh hian DPNR Secretary te khuthlak tumna lian tak a awm a, pakhatin a lo dang ve zel bawk si a, boruak te hi enge ni zel dawn tih te pawh hi hriatthiam a har khawp mai tih te han tarlang mai mai ila a tha awm e.